Botica. Bagsio. Allan y dde i Sam Jones unwaith eto. Y bel yn cael ledu i'r chwith a'r dde. A'r cic offs cynta'n dod. Matthew John ddim yn rhyddhau'r dyn yn y dacl. Cyfle efo'r gwynt wrth i gefn i Jacob Botica anelu at y pyst. Botica. Ddim y cynnig hawsa. Mae'n edrych yn gywir, yn bendant efo'r pellter, ac ydy, mae drosodd a'r Gogs yn cymryd y flaenoriaeth yn gynnar. Y bel dod yn ôl yr wythwr dan bwysau weight, y bel wedi cael ei tharo'n ôl. Worthington drosti yn cael ei gwthio o'na. Chwaraewyr angytunol i ar y bel. Ond Bedwas yn barhau efo osod. Parhau efo meddiant. Gogleddwyr yn un o ddau i arafu'r bêl a gic drwodd, Carion Mab Myrddin, mae'n ei cholli hi, mae'n ei throi a mae'n gais! Weledigaeth arbennig yn fanna gan y mewnwr, y gic bach drwodd, Carwyn ap Myrddin sydd wan newydd ddod ar y cae, methu troi mewn pryd a mae'r asgellwr Pat Lewis yn ennill y ras ac yn turio am gais cynta'r prynhawn. Bedwas. Yn bwydo'r sgrem ond y gogs yn rhoi pwysau ymlaen. A'r bel wedi cael ei ddwy'n gan yr eilydd Will Bryan. Bryan yn trio rhoi bach o fentwm i dîm sydd wedi colli ffordd rhyw fymryn yn yr ail hanner ma'r Yn sicr maen nhw wedi colli meddiant yn barod. Mae'r blaenoriaeth yn bacsio, bacsio bylchu, dyn a'i chymorth a llall. Ydy angen cynorthwy? Na, di wir! Afon bacsio mynd yr holl ffordd! Yr wythwr unwaith eto, dyma Robson Blake yn cynnig i hun. Digon bodlon. Gwneud gwaith caib a rhaw. Y gwaith calad ag yn cario, mae yna gyfle i Redi. Mae yna fylchiad, mae yna gyfle i bedwar seid y gem a'i wely os ydyn nhw'n gallu sgorio unwaith eto. Y cyfleoedd wedi bod yn brin i sgorio. Nôl tu fewn, maen nhw'n mynd. Wedi arafu i'r dde. i Powell, nôl i Callow. Callow i'r bachwr Davies, ni'n gael mynd y holl ffordd. Ydy wir! Davies wedi sgorio! Leach, y bas tol, y rhedwr, Bagshaw. A rhoi'r asgellwr yn rhydd, gyda gyfle fast tu fewn. Mae Leach wedi dal i ydy. Yn ôl tu fewn. A mae'r gais. Mae'r cais wedi sgorio gan Sam Jones. O Gogs yn ymateb, ymateb yn syth bin. Leach yn jyglo'r bêl. Un eiliad, mi oedd ei ddiogel, uned arall, oedd y bron ei cholli hi. Y bas o gywir. A Sam Jones i fawr ryddhad y tîm cartref plymio drosodd. Y tîm cartre yn edrych yn fwy cartrefol yn yr amodau gwael ar Barc Eugene Cross nos Wener wrth i Glyn Ebwy sgorio cais cynta'r gêm. James Lewis, yr asgellwr, yn torri drwy'r amddiffyn cyn pasio i Josh Lewis a'r maswr yn sgorio o dan y pyst. Ond cyn i'r egwyl ponti yn taro nôl, yr amddiffynwyr yn methu adael eu gafael ar y bêl llithrig, Ceri Sweeney yn ennill y ras ac yn llithro i ffordd dros y llinell. Erbyn yr ail hanner roedd hi'n anodd gwahaniaethu rhwng y ddau dîm, Ond David Lockyer yn bylchu, a neb yno i rwystro y capten rhag sgorio cais ola'r gêm i selio buddugoliaeth i Bontypridd ac i'w rhoi nhw ar frig y gynghrair. Yr amodau'n llawer iawn gwell wrth i Merthyr groesawu Llanymddyfri, gae artiffisial y Wern. Yr ymwelwyr aeth ar y blaen yn gynnar, rhediad gan Jack Parkinson ar yr asgell, a Scott Jenkins yn tirio. Hyn yn dipyn o sbardun i'r tîm cartre, aeth ati i sgorio chwe cais yn yr hanner cynta hwn i Kyle Evans, yr asgellwr. Y blaenwyr hefyd yn dangos eu cyflymder wrth i Tom Daley y blaen asgellwr guro i amddiffynwyr yn hyderus a chroesi am ei ail gais o dri brynhawn Sadwrn. Daeth pum cais arall i Ferthyr yn yr ail hanner hwn, y gorau yn dilyn cic gan Justin James y mewnwr, A gwaith da gan Kyle Evans wrth iddo ennill erwau o dir gan chwalu amddiffyn y porthmyn cyn lledu'r bêl a Richard Carter yn hawlio'r pwyntiau. Cadarnhad o ganlyniadau yr wyth ucha, dwy gêm hefyd yn yr wyth isa efo buddugoliaethau i Llanelli a Casnewydd. Pontypridd ar y brig wedi ennill tair gêm o dair Bedwas yn yr ail safle ond wedi chwarae un gêm yn fwy na Merthyr.